Wagi d asefru ad s-tehduɣ i yiwet n temɣart, iḥemmel-itt wul-iw mliḥ mliḥ, testahel akk akk lxir yellan di ddunit. Qqareɣ-as Ay itbir srif geɛjel. Rzu tiggadin ḥemmel. Yectaq wul ad ten-iẓer. Sellem-iyi ɣef yiwet d laṣel. Tamɣart terwa leɛqel. Tuklal ad tt-id-neckeṛ. Ɣur-i lqedder-is yekmel, af udem-is nnuṛ temlel, a tin yexḍan i cceṛ. A yetbir s irif i yeɛjel, rzu af igadin iḥemmel, yectaq wul a ten-iẓer. Sellem-iyi ɣef yiwet d laṣel, tamɣar teṛwa leɛqel, tuklal ad tt-id-neckeṛ. Ɣur-i lqedder-is yekmel, ɣef wudem-is nnuṛ temlel, ya d tin yexḍan i cceṛ. Ḥewwi-tt s usuden ṭewwel, ḥader-itt teɛya tefcel. At Ɛebba lhemm meqqer, ɣas akken tehzel, ɣas acḥal d aɣbel, tirugza tugi a s-twexxer. Ḥewwi-tt s usuden ṭewwel, ḥader-itt teɛya tefcel. At Ɛebba lhemm meqqer. Ɣas akken tehzel, ɣas acḥal d aɣbel, tirugza tugi a s-twexxer. Akken tebɣu tecbeḥ ddunit, ur nesɛi yemma-s d tawaɣit, alukan ad yili d sselṭan. Win tt-isɛan Ṛebbi ibudd-it, a ur nessin sɣur-i awi-t, ḥader a k-iɣur cciṭan. Win i yebɣan lxir yaf-it, neɣ ad yidir di talwit, ad iḥmel yemma-s t-id-isɛan. I akken tebɣu tecbeḥ ddunit, ur nesɛi yemma-s d tawaɣit, alukan ad yili d sselṭan, win tt-isɛan Rebbi ibudd-it, a ur nessin sɣur-i awi-t, ḥader-k ɣur cciṭan, win yebɣan lxir yaf-it, neɣ ad yidir di talwit, ad yeḥmel yemma-s t-id-isɛan. Ad refdeɣ ifassen-iw s igenni, ncallah ad d-yeqbel Rebbi, Nna Dehbiya a s-yefk talwit. A wi qqimen yid-s ad as-yini, Acḥal ɛzizeḍ ɣur-i! A wi ṛwan yid-m tiɣimit, iḥemmel-itt wul-iw d ayenni, teɣzi n leɛmer i d as ittmenni, lebɣi n wul-is taf-it, tameṭṭut d laṣel d lɛali, yezga lqedder-is yuli, sennit axxam-is tḥerz-it. Ad refdeɣ ifassen-iw s igenni, ncallah ad d-yeqbel Rebbi. Nna Dehbiya a s-yefk talwit, ya wi qqimen yid-s ad as-yini, Yacḥal ɛzizeḍ ɣur-i, a wi ṛwan yid-m tiɣimit. Iḥemmel-itt wul-iw dayen ur nelli, Taɣzi n Ɛemmar i d as ittmenni, Nebɣi n wul-is taf-it, Tameṭṭut d laṣel n lɛali, Yezga lqedder-is yuli, S nnif axxam-is tḥerz-it. D lmumen tettlawi kulci, D lmalayek d lfeṭṭa n zik-nni, I aṭas d lxir texdem-it. Arraw-is yiwen ur teǧǧi, Ɣas tenneɛtab ur tettcekti, i acḥal d lhemm tqubel-it. Mačči cwiṭ i tesɛedda, i win yeẓran lbaḍna. Ar tura Nna Dehbiya d amennuɣ, zzint-as tullas merra. Terfed tahi ad tqubel ta. Ya rruḥ-is ɣer daxel isuɣ. Ya ɣilif n warrac yezga. Teɛya twecrart ur tezmir ara. Tezga temduct tluɣ. Yallah ya bab lqedra, di leɛnaya-k rfed ccedda, tuklal fell-as ad sefru. Mačči cwiṭ i tesɛedda i win yeẓran lbaḍna, ar tura anna Dehbiya d amennuɣ. Zzint-as tullas merra. Terfed tahi tqubel ta. I rruḥ-is ɣer daxel isuɣ. Aɣilif n warrac yezga. Teɛya tgecrirt ur tezmir ara. Tezga temduct tluɣ. Yallah ya bab lqudra. Di leɛnaya-k rfed ccedda. Tuklal fell-as ad sefruɣ. Wi bɣan lǧennet ad tt-yissin, ṛṛeḥma d ulaḥnin ad d-iṛuḥ ad d-yerzu fell-as. Ɣas aṭas i d as-yezzi, teṣber i tyita-nsen. Udem-is yezga labas. Ya lxaṭer-is d win yettlawin. Ya d lalla-s n tlawin. Seg wul i tettbuddu ayla-s. Win yebɣan lǧent ad tt-yissin. Rreḥma d wul aḥnin. Ya d-iruḥ ad d-yerzu fell-as. Ɣer-as aṭas i d as-yezzin, teṣber i tiyita n lesnin, deg wudem-is yezga labas. Ya lxaṭer-is d win yettlawin, ya d lalla-s n tlawin, seg wul i tettbuddu ayla-s.